Chinyomba chia Gusii bono, kuringana nokorora kwane, nabo ekonyarekana ongwae aso egetii, lakini ting'enteti ng'a ongwae natabwati ongwae nabwate amasikani aye. Naba siasegi goakwa ngwaye nabwate amasikani aye. Tindaeti kwerengereria ng'a ngwaye naimoke buna amasikani atomwete, aimoke asoe achie gopinga matiang'a. Mbuya akire buna are. Tindochi ng'a ngwaye naike ase abwo ekanisa imbarati, tindochi bo. Lakini kare aamue gocha ng'a noboseneta akoborie Kisii County, gosaria onyonga. Tutaona mbivu na mbichi, hararia bwegetuto. Lakini kare amwe gwakera simbarati campaign, abu nao toramanye ongwae ning'o. Ongwae lakini tingagereti ng'a naikera asa go support simbarati. Tingagereti. Ega naroche na nere county ya Kisii teri buya. Ere nere omotang'ani otatete ng'a momura oyo tari muya. Tokanga komoigwa. Pole, pole omogaka. Pole omogaka ongwae. Intwe twamanyete, intwamanyete. Twesi twang'ainetwe. Eh, bono. Bono ngwaye, bateba ng'a Java oria omosenete, lakini tingagereti mogaka oino abore omasikani mpaka ekero ase buna aye. Aya, bono tosoe ase ang'ao. Chinyomba chia Gusii mpaka chiregererigwe engaki ya siasa. Matiang'i na etimu yaye, bakerigereria chinyomba chia gosiiba, simbarati mbabasie akorwa. Mbabasie mbaria hundred percent mega ya simba, egento kera mbaroche ng'a simba tarakwa amagenderero, naende mbaroche ng'a simba tari namatiang'i. Lakini ki bare amwe ng'a nsimba gekoba kebe, sawa. Bono to assume, toire ng'a bono simba agochi koewa chikura chionsi pi, chionsi pi, chia mbabasie, one hundred and five thousand. Aya, ng'ai akorusia erunning mate, aye ndarusie erunning mate araria, ase omochie obo, Nyaribare.

nokobwatana enyomba engiya, koringana nokorora kwane. Matiang'i noo akorwa South Mogirango, ntomaete na omoibori oye ase are, lakini bamaete esukimu, tari bo? Yea! Bono egochi koba iga, South Mogirango morete ekero kiarofu na Matiang'i, lakini nabo mokonyora ekerogo kia obospeaker gose kende. Aya.

Lakini kulingana nokorora kwane, ibare koimokia omonyaribari omomache oye, omonyaribari abamache oye mbabwate omodebiuti engaki egete. Lakini for the sake of chinamba, omonyaribari na omomache oye, omomache oye abe omodebiuti.

Mogima okogwa emechere eria, saba, saba kwansa ng'a mochi o tata omochere oyo nkoria tong'oncharane birengereri, obe omot otigare koba omogusie. Tobasa koria omochere omanye koimoka obe omosigisi, aya kare omochere oria otigare koba omogusie. Gokogwa ematress eria koraire, omochi o tata konya ematress eye, ginkorara botuko ginkoboka maambia, etigare koba ng'a inche nomogusii, saba ekio kenyarekane alafu otebe ng'a amina. Goka ogochia esoda na omogati, saba, mochie o tata, esoda eng'we na omogati, nkonye mbe moyo, naende nkonye ntigare koba omogusia after nanyemerire, aywo ere. Nonya chibesa echi mokwegwa mogosero, echinde chinde chigoterigwa ase amashetani chiarogo kabisa, ekero mokwegwa chibesa, chiabaunchora na emetwe. Ebesa eria ekero egocha, nyesabere, mochie o tata, ntagete korusioo ebinto ebibe pi korwa ase ebesa eye, nkonye nkore endagera, na endagera eye teng'onchorana. Agoteebe ng'a Amina, omanye koimoka bono, onyetumie. Lakini enchera ime okoegwa mwateba ng'a ariririririri, kwisha nyinyi, kwisha, chibesa chioboibi mochiire motenge, chigonchorana kera omonto. Nabo amang'ana akare igo. Bono, ere ere esabu ero. Baika mobange boigo. Tokobwatana ne wave, simba arati oboire wave, naroche gabwatorwa ng'a wave, wave, wave nere abanto bagokwana gosii. Wave ya matiang'i it's unstoppable. Rende natete matiang'i anga amache, aria arimerete, aria atari kwoga. At- ara amange lakini tegokora ki, tari, ebire igoro igoro ebiche ebire igoro igoro nabikonya kwoga. Amache amange agokira, agosuka na ekeera, espeed ere igoro, lakini tari kwoga. Oyio nere matiang'i. Ecampaign yaye gose ne vijana tocha goaka, simbarati iga goteba twamoarera. Matiang'i ase taiyo, agochi gocha campaign koerana simbarati. Buna ng'o? Toroo. Buna ng'o? Toroo. Simbarati okwanire? Ee. Ong'ainire abanto? Ee. Intwe twagenda twang'ainora. Simple. Okwanire? Ee. Otebire abanto iga? Baas, tiga toetebe ekemanera. Akorwa oo, ase atacha, ribaratero riria, twasoa oo.

Mongwana oyomo ang'akerete esimi agantebia ng'a mokwa, kwana ekegusii kabisa, ntaete gokwana ekegusii ekero gete ntaete nkeite kabisa, omanyete okonara koria okwane egeswairi, egesongo, onyora gwaikire ase gete kwa kwa kwa kwaburukani. Lakini bono, ngochaka nkona mobuya chividio chiane tingotema gaki, omanyete, mong'aka, ngotema ande gosuka suka, bono ngoikera ande ase ngokwana ekegusii kiabe mpaka aye ngokwana okorigereria ng'a naki naki akwana riria, ndigireria eteri inse, eeh. Inche nchake gochi- egepindi aa, obongwana oro ng'akete omo ore UK, London, m- oko- ore England ogontebia ng'a otakorosia echannel ya ogosomia abana baito bare ng'umbu ekegusii, ei, mpaka mbaroseri, mpaka mbaroseri, kobasomia ekegusii ekemo ase ekemo, ekemo ake ase ekemo. Ekemo ase ekemo, eki mpaka mbaroseri. Gekogera bono gose igaa goika tosomani, omwana ogo totaete naende abanto baria more America, reta abana gosii baroke mobairani, abamura bache baroke gosii mobairani oo. Nario bakomanya chinchera chiaito chia gosii igaa. Bono oroche moire abana America, mbamaete ki gosii? Naki bono igo i- i- egesaku kegosira pi? Ee, abanto moramarika nabange. Mosirie abagusia abo bonsi pebaise gosiria ekegusii, igo gusii iga nto ratigara nonde. Abanto bagase gokora namarika okogenda. Reta, naro abasigisi bakoreta abana korwa America bache koarokera iga ase obo. Riria barokire bakorire, bamanya gokora ki? Koirana. Baikaaba amanyang'a seito ngotera tore eke, twege rigwe eke na eke na eke. Bande orosana, barwa bamanya koirana America. Na intwe gusii inge totaba twarire egesaku giaito kegenderere, inchuo reta abana baino gusii barokera Christmas oyoike bono anga narenge buna mokwa, inchuo ne TV yago okabe, inchuo toragere, anga bono ne enyama mbange tochi koria Christmas, bono onde taiyo kong'arika, eh, bono onga ere enchara, onde taiyo kong'arika, montiga nchara, eh, abagusii, bono onde taiyo kong'arika.

Notandangeria endagera etoigo ototenge mpaka ebusa eimoke? Kai, totari kende goika tore amo nomogooko bokong'u boro? Rirorio buna Sara tosesenigwe, tomerane ase chiasaga.